Jiena George Vella, qiegħed hawnhekk narraf u nipproklama li fl-4 ta' April 2019 skont l-imsemmija Kostituzzjoni assumejt il-funzjonijiet ta' President ta' Malta. Diffiċli nispjega u nesprimi l-emozzjonijiet Li qed inħoss bħalissa. Nista' li l-akbar sentiment huwa dak ta' umiltà profonda quddiem l-inkarigu hekk għoli li jogħġobkom tażluni għalih. Għaddit sena minn mindu għat il-ġurament tal-ħatra pala President tal-Repubblika ta' Malta. Kienet sena mimlija avvenimenti li seħħew kemm fuq bażi nazzjonali kif ukoll dik internazzjonali. Il-bidu ta' din il-Presidenza nista' ngħid li għaddiet minn ċirkostanzi bla preċedent. Iżda fl-aħħar mill-aħħar, il-poplu Malti u Għawdxi dejjem wera l-karattru veru tiegħu. Bla dubju ta' xejn naħseb li fost l-iktar momenti diffiċli li għaddejt minnhom kien fil-perju ta' Diċembru. Meta nqalet kwistjoni politika bla preċedent u kelli naġixxi b'kawtela u skont kif tippermettili l-kostruzzjoni. F'din iċ-ċirkostanza tassew diffiċli, appellajt għall-kalma u biex kulħadd ikun konxju tar-responsabilitajiet li għandhom jinġarru. Għeżież Maltin u Għawdxin, kull jum li jgħaddi qiegħda tikber l-istennija minni biex inkun strument biex jiġi evitat l-agħar li jista' jiżviluppa jekk is-sitwazzjoni li għandna f'pajjiżna bħalissa Tkompli tiggrafa. Bħalma tafu l-pajjiż għadda minn perju ta' tranzizzjoni sakemm inħatar il-Prim Ministru Robert Abela u dan kien perjodu fejn spikkat il-maturità politika tal-poplu Malti u s-sens ta' rispett lejn pajjiżna u l-valuri li nħadnu. Rrid għalhekk nirrigrazzja lil kull min ikkopera biex titwaqqaf it-tensjoni bla ma taqsu fl-ebda ħin ebda drittijiet ċivili u l-proċess demokratiku tħalli jitħaddem. Matul da żmien żamejt is-silenzju sabiex inħalli l-ġustizzja tieħu triqita. Fl-investigazzjonijiet li kienu qegħdin isiru dwar il-til ta' Sinjura Daphne Karona Galizja, li palma tafu da delitt li tafa tafa sewda fuq il-kuxenza nazzjonali u nistenna li fi żmien raġonevoli ssir ġustizzja u ħaqq ma' kull min kien involut f'dan l-att atroċi. F'da ċirkostanzi li żviluppaw bdew isiru aktar appelli għal riforma kostituzzjonali. Sirna konxji iktar fuq il-ħtieġa li partijiet tal-Kostituzzjoni Jeħtieġu tibdil biex jirriflettu aħjar u iktar iż-żminijiet tal-lum u tal-futur. Infatti kien hemm parteċipazzjoni sodisfaċenti minn mijiet ta' nies li ħadu sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li varajt u li ntemm madwar nofs frar li matul dak iż-żmien irċivejna bosta proposti li qed jiġu analizzati. Il-pass li jmiss huwa li b'aktar konsultazzjoni pubblika nkomplu nwittu t-triq għall-Konvenzjoni Kostituzzjonali li hija ntiża biex tkompli tixpruna l-ideat li għandhom iwasslu għal abbozzi li permezz tagħhom imbagħad isiru l-emendi. L-emendi li jinħass li jkunu meħtieġa fil-Kostituzzjoni biex imbagħad dawk jgħaddu mill-Parlament tagħna. Bla dubju ta' xejn, l-iktar avveniment li ħalla impatt fuqna kien dak tal-aħħar xhur meta d-dinja ntlaqtet mill-coronavirus. Pandemija li affettwat u għadha qed taffettwa ħażin lil bosta pajjiżi. Titmiċċina u issa pajjiżi ġirien u qrib tagħna bħall-Italja, Spanja u Franza il-Ġermanja u r-Renju Unit. F'pajjiżna, l-imxiera tal-virus qiegħda tinżamm taħt il-lenti kontinwament. Il-miżuri qegħdin jittieħdu huma f'waqthom biex il-virus ma jinferix daqqa mal-pajjiż kollu, u hawnhekk rridu nimpenjaw ruħna issa biex nillimitaw ir-riperkussjonijiet fuq l-ekonomija Maltija u fuq il-ħajja soċjali tagħna. Jiena nemmen li bħalma mexxejna u bħalma rnexxielna negħlbu sfidi oħrajn u aktar diffiċli fil-passat, il-poplu Malti se jirnexxilu jirkupra u jkompli bir-ritmu ekonomiku li kien qabad qabel seħħet din il-mxija. Personalment, inħoss li dan il-Presidenza ġabitli mhux biss sfidi, iżda wkoll sodisfazzjoni f'diversi laqgħat li kelli matul din is-sena. Ewlien fosthom, L-udjenza mal-Papa Franġisku, li kien mistenni jżur Malta wara stedina li għamiltlu meta żortu f'Settembru u li bħalissa din iż-żjara tinstab posposta għal data oħra meta s-sitwazzjoni dinjija terġa' tiġi lura għan-normal. Kelli wkoll laqgħat pożittiva ħafna mal-President Taljan Sergio Mattarella, Reġina Eliżabetta, il-Prinċep Charles, Prim Ministru Ingliż Boris Johnson, Il-Gran Mastru tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann, l-Imperatur Ġappuniż, President Awstrijak u numbru ta' Presidenti oħra ta' pajjiżi Ewropej kif ukoll ma' bosta dinjitarji oħra li ltqajt magħhom hawn Malta. Ta' sodisfazzjon ukoll kienu l-istediniet li kelli biex nindirizza laqgħat f'universitajiet ewlenin, fosthom f'Tokyo, fi Krakovja, l-Polonja, f'Ruma u f'Londra. Lokalment ħadt pjaċir niltaqa' ma' bosta rappreżentanti mill-korpi kostitwiti Maltin. Żort bosta entitajiet pubbliċi u kumpaniji privati, kont mistieden nindirizza bosta konferenzi b'temi varji, kif ukoll irnexxieli niltaqa' ma' firxa wiesgħa ta' nies, minn tfal għal żgħażagħ, persuni b'diżabilità, NGOs, u anzjani. Il-kutat man-nies, iċ-ċans li tisma' minn fommhom l-ideat li jwasslulek, jgħallmuk u jżommok infurmat. F'dan il-kuntatt man-nies tħoss il-polz tas-soċjetà u kif is-soċjetà tkun qed tevolvi maż-żminijiet. Kien għalhekk li matul din il-Presidenza kont xprun f'differenzi inizjattivi fosthom l-użu tajjeb tal-ilsien Malti, il-kuxjenza dwar is-saħħa mentali, u fuq kollox komplejt nagħti spinta fis-settur tal-filantropija biex ma nsemmix il-patrunaġġ li tajt f'tant u tant avvenimenti soċjo-kulturali u reliġjużi. Nasab hawnhekk ta' min jirringrazzja l-awtoritajiet ċivili u reliġjużi ta' kull twemmin f'pajjiżna għall-kooperazzjoni u r-rispett li dejjem sibt minn għandhom. Matul din is-sena wkoll kelli l-okkażjoni li nżur il-pazjenti Maltin f'Londra darbtejn. L-istejjer tagħhom imissulek qalbek. Tant li jien u marti bqajna nsegwuhom matul dawn it-tnax-il xahar. Minkejja s-sitwazzjoni politika mwegħra li kienet teżisti dak iż-żmien tal-Istrina tas-sena l-oħra, spikka l-altruwiżmu tal-poplu Malti Għawdxi. L-avvenimenti li saru matul dawn ix-xhur, fosthom l-August Moon Ball, Rockestra, il-Fun Run, Festa taċ-Ċitru, il-President's Ball, Li ktibt isir mill-qalb, kampanja fl-iskejjel tal-piggy bank u bosta inizjattivi oħra kellhom konkorrenza tajba mill-pubbliku. Ta' dan grat ħafna għaliex f'dan il-qasam waħidna ma nistgħu nagħmlu xejn. Naslu biss bil-ġenerożità, l-għajnuna, il-ħidma u s-solidarjetà tagħkom. Irridu nkomplu nħarsu 'l quddiem b'ottimiżmu. Jiena nixtieq li matul it-tieni sena tal-Presidenza tiegħi, l-ewwel qabel kollox neħilsu mill-pandemija tal-coronavirus fl-iqsar żmien possibbli. Filwaqt li jitwittew l-effetti li se tħalli fuq l-ekonomija u l-ħajja soċjali ta' pajjiżna. Dan nawgura li jsir kemm jista' jkun malajr. Nawgura wkoll Li jibqa' fostna s-sens ta' solidarjetà li ġabitilna magħha din l-epidemija. Nixtieq li dawk l-appuntamenti li kellna u ħassarna jew li ġew posposti għal dat oħra, bħaż-żjara tal-Papa Franġisku, insibulhom posthom fid-djarju tagħna. Dan kemm jista' jkun malajr. Jien nittama li ladarba titbiegħed din il-marda, nagħtu spinta ħalli l-affarijiet jiġu lura għan-normal kemm jista' jkun malajr. Irrid nara wkoll fix-xhur li ġejjin it-twettiq ta' riformi li jattwaw iktar u aħjar dawk il-miżuri li jsaħħu s-saltna tad-dritt u rrid nara wkoll li tiżdied il-fiduċja fil-qasam ġudizzjarju. Se nkomplu bil-ħidma fuq ir-riforma kostituzzjonali u nittama li nlestu x-xogħol li wassalna għal biex nibdew il-Konvenzjoni Kostituzzjonali. Fuq kollox, irrid nara l-kamp politiku aktar iffukat fuq il-ħolqien tal-ġustizzja soċjali u l-ħolqien tal-ġid għas-soċjetà kollha Maltija u Għawdxija. Matul is-sena li ġejja, irrid li jkolli wkoll iktar kuntatt ma' qdiet tal-volontarjat biex b'ħidma flimkien insaħħu l-għaqda f'pajjiżna. Fismi u fisem Marti, nirringrazzja lill-istaff kollu tal-Uffiċċju tal-President Għall-għajnuna kbira li jagħtuna fil-qadi ta' dmirijietna. Nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawdxi għall-imħabba u r-rispett li dejjem urejtuna. Fl-aħħar nett, irrid ngħidilkom li f'dawn iż-żminijiet diffiċli, aħna ningħaqdu magħkom għaliex bħalkom qed noqogħdu d-dar u qed insegwu l-ordnijiet li qed jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa għall-ġid tagħna